Här President, dëse Gesetzesprojet hei ëmfaasst dräi Aspekter, déi eigentlech direkt näischt mateneen ze dinn hunn. Et geet also éischtens ëm d'Net-Diskriminatioun vun Transsexuellen, zweetens d'Matbestëmmungsrechter vu Salariéen am Fall vu grenziwwerschreidende Betribsfusiounen an drëttens d'Ausweidung vum Schutz vu Salariéen am Fall vun der Insolvabilitéit vu Betriber. Gemeinsam hunn dës dräi Gesetzesännerungen, datt se allen dräi zeréckginn op Recommandatioune vun der EU-Kommissioun. D'Regierung huet also hei net selwer d'Initiativ fir e gréissere Schutz vu Salariéen an déi konsequent Adaptatioun no uewe vu Sozialstandarde geholl, mee huet reaktiv dat ëmgesat, wat d'Kommissioun si gefrot huet. Et sinn also dräi bescheide fortschrëttlech Entwécklunge vum Aarbechtsrecht zu Lëtzebuerg, déi mer begréissen. D'Bescheidenheet oder den nidderege Niveau vun Ambitioun vun dësem Projet ass och scho virdrun vun der Rapportrice nach eng Kéier betount ginn. A virun allem mierkt een dat am schrëftleche Rapport, wann drop agaange gëtt, ëm d'Recommandatiounen oder d'Avisë vun zwou betraffenen, zwee betraffenen Organismen, notamment de Centre pour l'égalité de traitement op där enger Säit, respektiv d'Salariatskummer op där anerer Säit. Am éischte Fall betrëfft dat d'Diskriminatioun vun Transgender-Leit, wou den cet sech eng méi breet Definitioun vum Begrëff vun der geschlechtlecher Identitéit Gewënscht hätt. Déi heiten Adaptatioun beschränkt sech just op de Changement, de Wiessel vum Geschlecht, also op Mënschen, déi no enger Operatioun ee bestëmmtent Geschlecht unhuelen, an et ëmfaasst awer net explizit déi Leit, déi aus finanziellen, medezineschen oder och anere Grënn keng sou Operatioun kënnen duerchféieren oder och wëllen duerchféieren. Et kann elo argumentéiert ginn, an dat ass jo och deelweis geschitt, datt eis Gesetzer elo schonns Diskriminatioun wéinst sexueller Orientéierung oder wéinst dem Geschlecht ausschléissen. Mee wann d'Regierung hei d'Recommandatioun vun der Kommissioun schonns suivéiert an déi entspriechend Gesetzer weider suivéiert, weider preziséiert, da wier et och an dësem Fall begréissenswäert gewiescht, net um hallwe Wee stoen ze bleiwen. Deen zweete grousse Volet vun dësem Gesetz betrëfft de Schutz vun de Salariéeë bei der Insolvenz vun engem Betrib. Hei geet et am Fong ëm e Fall, deen och schonn an de leschte Jore vill an der Press war an deen och schonn hei zwee-, dräimol ugeschwat ginn ass, de Fall vum OPE, den Objectif plein emploi, deen de facto insolvent war an d'Salariéeën awer net ënnert d'Schutzbestëmmunge vun der Faillite gefall sinn. Well den OP eng asbl war an net eng kommerziell Gesellschaft, hunn d'Salariéeën net op d'Bestëmmunge vum Fonds de l'emploi kënnen zréckgräifen, datt se zum Beispill hire Préavis bezuelt kréien, Congésdeeg ausbezuelt kréien, etc. Den Aarbechtsministère huet hei eng restriktiv a wéi sech herno erausgestallt huet, finalement falsch Interpretatioun vum Gesetz applizéiert. Déi Betraffe sinn dergéint virgaangen an d'EU-Kommissioun huet hinne Recht ginn, datt d'Direktiv iwwer d'Insolvenz hei net richteg applizéiert gëtt. An och de Minister huet finalement missen agesinn, datt seng Interpretatioun vum Ufank net richteg war, well zwee Joer dono sinn déi Betraffen entschiedegt ginn. Et war also falsch, deene Leit hir Kontrakter no der Insolvenz, déi vun engem Dag op deen anere koum, einfach als gekënnegt ze betruechten a si einfach als Chômeur anzestuefen, ouni bezuelten, ausbezuelte Préavis, mee mat deementspriechend Chômage, manner Salaire, net ausbezuelte Congésdeeg, etc. Wat scho spéiderhin nogeholl ginn ass. Si sinn also net an de Genoss vun den Dispositioune vum Fonds pour l'emploi komm, dee bei enger Faillite vun enger kommerzieller Boîte virgesinn ass, wéi dat eigentlech de Fall misst sinn. Duerfir also elo dës gesetzlech Ännerung, datt an Zukunft willkürlech Interpretatiounen ausschléisst. D'Salariatskummer weist awer zu Recht och nach op en anere Problem hin, nämlech deen, datt d'Salariéen en général bei enger Faillite wesentlech manner gutt protegéiert si wéi am Fall vun engem Licenciement collectif, wou Personalvertrieder zumindest e Sozialplang verhandele kënnen. Hei gëtt et och en Arrêt vum Europäesche Geriichtshaff aus dem Joer 2011 am Fall vun der Faillite vun der Lanz Banki, deen zwou lëtzebuergesch Praktike kritiséiert, nämlech éischtens, datt d'Bestëmmungen iwwer de Licenciement collectif och bei enger Faillite gëlle missten, dat heescht e Sozialplang mat de Vertrieder vum Personal ausgeschafft muss ginn. An zweetens, datt et bei enger Faillite de Curateur oder Liquidateur ass, deen d'Roll vum Patron an deem dote Fall iwwerhuele muss en vue vun engem Accord mat de Personalvertrieder. D'Salariatskummer huet och nach eng aner Rëtsch Punkten opmierksam gemeet an den zoustännegen Minister huet och versprach an engem interministeriellen Aarbechtsgrupp tëschent Aarbechts an Justizministère deene Froen op den Fong ze goen. Dat begréisse mer. Dat begréisse mer souguer ausdrécklech, besonnesch well et net déi éischte Kéier ass, datt d'Gewerkschaften dorobber opmierksam maachen an och well de betreffenden Arrêt vum Geriichtshaff elo schonn entretemps fënnef Joer zeréckläit. Här President, deen heite Gesetzestext ass sécherlech kee grouse Wurf. Et ass och net seng Ambitioun, well e just op verschidden, an zwar ganz drénglech Problemer reagéiert. En huet awer dee Virdeel, datt en nach eng Kéier däitlech weist, wéi eng aarbechtsrechtlech Chantieren d'Regierung séier misst ugoen. An deem Sënn ass eise Jo zu deem Text hei als Optrag un d'Regierung gemengt. Merci.
Domat si mer um Enn vum allgemengen Débat ukomm an d'Wuert huet elo direkt den Aarbechtsminister, den Här Nicolas Schmit.